D acu ɣ-d-tewwiḍ akken asaki
di tektabt iqedsen iwakken ad ɣ-tt-id-tferqeḍ? Ihi ma tebɣiḍ a gma-tneɣ Rabeḥ ad nkemmel awalen i d-newwi akken, aḥric wis sin, deg wawalen iwumi qqaren ilit d imaslaken, yeɛni seg wid i d-ittḥerriren, neɣ akken i s-qqaren s teṛumit être des conquérants. Uqbel kan a gma-tneɣ Rabeḥ ad nkemmel awal-agi, a k-ččeɣ awal iwakken ad d-tzalleḍ ɣef weḥric-agi wis sin akka ara d-nawi akka deg wawalen iqedsen. Amin. Amin a bat-neɣ igenwan a nḥemmed isem-ik, a nsali di ccan-ik, a nsali di lɛaḍima-k, a Beṛbi n lẓalad, nessaram a ɣ-d-tsedduḍ s Ṛṛuḥ-ik Iqedsen, nessaram a Beṛbi a d-teswejdeḍ ulawen-nneɣ, a d-teswejdeḍ ixemmimen-nneɣ, a ɣ-d-tefkeḍ annuz, a ɣ-d-tesbeɛd-fell-aɣ a Beṛbi ayen akk yessalayen ara di ccan-ik di tudert-nneɣ, nessaram a Beṛbi ayen akka ad nefṛaq ad yili d lbaṛaka i nekkni, d lbaṛaka i yal yiwen a s-yeslan a bat-neɣ igenwan, s yisem n Mmi-k Ɛezzen Sina Ɛessen Masiḥ. Amin. Amin.
Ilaq-aɣ ad nelmed ad nessaram di Ṛebbi u ad namen belli netta ara aɣ-d-yefken tarennawt deg umennuɣ, yeɛni ad aɣ-d-yefken la victoire deg umennuɣ. Ilaq lettkal-iw ad yili ɣer Ṛebbi, mačči di tezmert-iw. Mi ara amneɣ s Lmasiḥ, tidet-ines ad tezdeɣ deg-i. Sɛiɣ tidet n Yasuɛ Lmasiḥ, si tura ad t-susumeɣ, ad d-nḥeṛṛ iman-nneɣ. M akken Ṛebbi yeqdec s ufus n Ilya, yeɛni n Ili, annect-agi d nekk ara t-ixedmen, ǧǧiɣ-t ger ifassen-iw. Kečč ur illi d acu ara txedmeḍ s tezmert-ik. Ayagi gma-tneɣ Rabeḥ d Sidi Ṛebbi i ɣ-d-iqqaren akka. Amen. Yenna-yas, Isem-iw ad ittusminneg, yeɛni Mon nom sera glorifié, yeɛni ad yali di ccan. Amin.
Ihi uɣal di rrif, d nekk ara iqedcen. Bɣiɣ-k ad tiliḍ d bab n yiman-ik, iwakken ad tiliḍ seg wid i d-ittḥeṛṛiṛen, Nekk s tezmert-iw zemreɣ ad d-iniɣ, ad ruḥeɣ ad beccreɣ di ddunit merra awal iqedsen, axaṭer sɛiɣ tidet, maca nekkni ur nezmir ara ad nexdem acemma, ilaq ad nerr iman-nneɣ ger ifassen n Rebbi, u d netta ara aɣ-yilin d amezwar, yeɛni un guide, u leqdic ad yili d ameqqran. Meɛna tikwal, neggar iman-nneɣ di tlemmast u nettuɣal s yiman-nneɣ d aɛewwiq, axaṭer ur nelmid ara a nefk tameẓẓuɣt,
a s-nesɣed,
yeɛni a s-nesmeḥses, Sɣed i Rebbi neɣ efk tameẓẓuɣt i Rebbi. Nhu neɣ le conseil i yellan, d acu-t le conseil-agi, d acu-t nhu-yagi? Susem, ṭṭef imi-k! lmed tasusmi, sɣed neɣ smeḥses i Ṛebbi, u xdem ayen i k-d-issutur Ṛebbi. Axaṭer imi mazal ur d-nḥeṛṛ iman-nneɣ, neqqaṛ, Ad xedmeɣ ayagi, ad ṛuḥeɣ ad iniɣ ayagi, ad fkeɣ lewṣayat i lɣaci meṛṛa. Sɛiɣ tidet, ilaq ad tt-ssiwḍeɣ u ad tt-id-iniɣ, meɛna Ṛebbi yeqqaṛ-aɣ-d, Susem! Ur yi-tesmeḥsiseḍ ara. Txeddmeḍ aṭas n dderz, yeɛni aṭas n lberbi. Ma yella nettsussu u nesmeḥsis i Rebbi, aṭas n tɣawsiwin ara yifsusen. U ma yella ur nettsusum ara, lmeɛna-s ur numin ara belli d netta i d anezmar, yeɛni d netta le puissant. Nezmer a nmeslay ayendin tɣawsiwin, maca neɣ meɛna Rebbi ur ɣ-yeḥwaǧ ara Nezmer ad nesɛu tazmert, meɛna Ṛebbi ur yeḥwaǧ ara tazmert-nneɣ. Nezmer ad nesɛu aṭas n tmussni, meɛna Ṛebbi ur yeḥwaǧ ara tamussni-nneɣ. Ṛebbi yebɣa ad nuɣal ɣer ɣur-s, u ad s-nesɣed, yeɛni ad s-nesmeḥses, u ad neqbel awal-is, u d netta ara iqedcen. Ad d-nefk amedya i gma-tneɣ Rabeḥ, neɣ un exemple, lemtel, Ma yella nṛuḥ di teflukt, U teṭṭef-aɣ tbuciḍant, yeɛni une tempête, di tlemmast n yill neɣ n lebḥar. Yal yiwen ad d-yefk rray-is, anta tama ara yuɣal ubeḥnuq-nni n teflukt, yeɛni le voile-nni n teflukt.
Ad nnadi akk amek ara nsellek iman-nneɣ si tbuciḍant-nni, axaṭer nettkel, nesɛa tazmert. Tamussni, amek ara nefru tamsalt-agi Yernu nettẓalla ɣer Rebbi, neqqar-as, Efk-aɣ-d tazmert, u numen belli Rebbi a ɣ-iɛiwen u a ɣ-d-yefk tazmert s waṭas. D tidet, annect-agi yezmer a d-yeḍru meɛna ntettu belli Rebbi iqqar-aɣ-d, Tessusumet, u d netta i yettaken tifrat, yeɛni la solution. Urebbi ihedden azayaḍ, yeɛni la tempête. Tfehmem? Ɣef wayagi i tenna Safania, yeɛni Sufuni, d acu i d-tenna? Susmet zdat n Rebbi. Amin. A gma-t neɣ Rabaḥ ad nɣer adlis n Yeɛqub, ixef amezwaru, taseddart tis ţɛeṭṭac, neɣ Jacques, chapitre un, verset dix-neuf. Amin.
Ay atmaten-iw ɛzizen. Teẓram belli yal yiwen deg-wen ilaq ad yesmeḥses, ur ilaq ara ad yerfu neɣ ad iḥawel ameslay. Amin. Amin.
Ihi mi ara yili yiwen yesɛa ugur, u ad d-yas ad d-iḍleb lewṣaya, amek ara as-nini? D acu i k-d-yenna Ṛebbi? D acu i k-d-yenna Ṛebbi ɣef tudert-ik? Ṛebbi yettṛuḥu-d s ulawen-nneɣ. Ma yella nesɛa ugur, mebla ccek axaṭer ur nesmeḥses ara i yimesli neɣ i ṣṣut n Ṛebbi. Axaṭer win iheddṛen aṭas ur yezmir ara ad yefk tameẓẓuɣt i Ṛebbi, ismeḥsis i taɣect-is. Ad d-nefk wayeḍ umedya i gma-tneɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ. Yiwen gar watmaten yebɣa ad iɛiwen i wakken ad yefru iɛewwiqen n watmaten-nniḍen. Mi yeḍleb lewṣaya i umeksa n tmezgida, ameksani yenna-as, Ṭṭef imi-k, ur keččem ara di lecɣal n wiyaḍ. Di tazwara, ḥareb-d iman-ik akk d twacult-ik. Amin.
Yeɛni d ayen n diri-m ma bɣiɣ ad ɛiwneɣ atmaten? Ala, mačči d ayen n diri ma nebɣa ad nɛiwen atmaten. deg yiɛewwiqen-nsen, meɛna yella umizwer, yeɛni il y a l'ordre, yella nniḍen. Ur zmireɣ ara ad d-lhiɣ deg yiɛewwiqen n wiyaḍ u ad ǧǧeɣ wigad-iw. Di tazwara, ad d-lhiɣ deg wuguren-iw sakkin neɣ imiren deg wigad n wiyaḍ. Di tazwara, ilaq ad d-ḥerreɣ iman-iw akken ad izmireɣ ad ɛiwneɣ wiyaḍ. Ilaq ad iliɣ d win i d-ittḥerriren, Amek ara izmireɣ ad awḍeɣ ɣer wannect-agi? Yeɛni ad t-id-nefk d asteqsi. S tsusmi, d wesɣed neɣ d usmeḥses n taɣect n Rebbi. Mačči kifkif mi ara d-nini ayagi. Tamezwarut, ṣṣbeḥ ad ruḥeɣ s axeddim u ad hedreɣ akk d ukerwa-inu neɣ d umɛellem-inu Wa ssutreɣ akken i yernu di tzayazt-iw neɣ di ssuma, axaṭer uklaleɣ u Rebbi yeẓra belli uklaleɣ. Tis snat, d taɣawsa nniḍen, mi ara d-kkreɣ ṣṣbeḥ, u as-iniɣ i Rebbi, Ad rreɣ tudert-iw ger ifassen-ik, ḥwaǧeɣ akerwa-inu neɣ amɛellem-inu. I yernu di tzayazt, yeɛni di ssuma. Ẓriɣ uklaleɣ, meɛna bɣiɣ d kečč D kečč ara t-id-ifken? Yeɛni d lebɣi-k wanect akka? Ih. D ayen yessefraḥen mi ara nesel i watmaten ttarran kullec gar ifassen n Rebbi. Di tazwara, ilaq ad nesmeḥses imiren ad neg neɣ ad nexdem lecɣal. Mačči ad nexdem lecɣal, mi neɣleḍ, ad s-nini i Rebbi, D acu i d lebɣi-k? Ilaq ad nnadi lebɣi n Ṛebbi di yal taswiɛt. Meɛna yella lebɣi n Ṛebbi i neẓra neɣ i nessen si tazwara. Lebɣi-agi ur ittbeddil ara. Ayagi d tasusmi akked usmeḥses axaṭer yura, Iwakken ad nissin lebɣi n Ṛebbi, ilaq ad nili newjed i usmeḥses, u ad nili di tsusmi. Teḍra-yawen-d yakan neɣ dija ad theddrem i walbeɛḍ u netta ad d-ihedder yid-wen u awen-d-igezzem awal ur yesmeḥsis ara? Wa s tinim ay tesmeḥsiseḍ neɣ ala? Netta a yi-d-yerr, Ih, a k-smeḥsiseɣ! Wa s iniɣ, Ma tkemmleḍ akka, ad susmeɣ, hder weḥd-k. Yeɛni tzemreḍ ad tesmeḥsiseḍ mi ara theddreḍ akked Ṛebbi, tḍerru-aɣ-d kifkif. Ṛebbi a ɣ-d-iheddeṛ, nekkni a nheddeṛ, ihi ur nezmir ara a s-nesmeḥses. Ur nfehhem acu i ɣ-d-yeqqar. Ṛebbi a ɣ-d-iheddeṛ u nekkni i wakken a s-nesmeḥses a s-neqqar, Ih a Ṛebbi, nezmer a nexdem akka, a nerr akka, Ihi Ṛebbi ad aɣ-d-yini, Ur d-qqareɣ acemma. Mi k-id-yerra lḥiḍ, ad d-tuɣaleḍ ar ɣur-i. Mi d-nḥar tudert-nneɣ, teǧhed treṣṣa, dinna nezmer ad d-nḥar ayen nniḍen. Ilaq-aɣ ad neɣleb tinefsi-nneɣ, yeɛni ligwizm-nneɣ, yeɛni lananiya-nneɣ. U ad neɣleb lebɣi, lebɣi-nni n usfikel, yeɛni l'argumentation, akked ussefhem n tɣawsiwin. Ur ilaq ara ad nḍeggeɛ lweqt-nneɣ, yal ass yesɛa azal deg uḥeṛṛeṛ di tudert-nneɣ. Ma yella nṛebbeɛ ifassen-nneɣ, yeɛni on croise les bras, tiririt, neɣ la réponse, attan deg Wawal Iqedsen, Ayɣer ad tettmesmuqalem? Ddut d yiman-nwen, xedmet kra! Amin. Atan a gma-tneɣ Rabeḥ, newweḍ-d ɣer wawal-agi n wass-agi. Ma yella wacu tebɣiḍ ad d-ternuḍ deg wawal-agi i d-nesqerdec akka, awal atan ɣur-k. Amin. A gma-tneɣ Yusef, bɣiɣ kan ad d-rnuɣ deg wawal-ik, mi d-tenniḍ win iheddṛen ur yezmir ara ad yesmeḥses i wayeḍ-nni. Meɛna Sidi Ṛebbi iqqar-ak ssusumet, ttmeḥsiset,
yakka daɣen d aḥekkem deg yiman-ik, llan wiḍen-in ur izmir ara ad isusem, mi d-tebdiḍ kan ad theddreḍ ad k-d-igzem awal, ad ikmaṣi ad ihedder, ad yebdu ad ihedder, ayɣer? Axaṭer ur izmir ara ad iḥkem deg yiman-is. Izmir ad iḥkem deg yiman-is yerna bla ma yeẓra ur yeɛlim ara belli a tin ad d-isebgan iman-is belli yessen ama kter-ik ama axir-ik. Meɛna Sidi Rebbi yessawal-aɣ-d a wannuz, a nanez, wa nḥess ad nili di tsusmi. Mi ara d-ihedder yiwen ad s-nḥess. Axaṭer aṭas ur zmiren ara, ur yezmir ara ad iḥkem deg yiman-is. Din kan ad d-tehdeṛ Ad ihḍeṛ ula d netta. Axaṭer ur iḥekkem ara, izmer ad iḥkem deg yiman-is. Nekkni d imasiḥiyen, Sidi Ṛebbi iweṣṣi-aɣ i wakken ad neḥkem deg yiman-nneɣ, i wakken ad nili di tsusmi, mi ara d-iheddeṛ yiwen, ad s-nefk tameẓẓuɣt n wasenḥes. Axaṭer izmer ad d-nelmed aṭas n tɣawsiwin deg wawal-nni ara d-yini akken ikat, ur neqqar ara kan d nekkni i yessnen, meɛna s kra n win ara d-ihedṛen asenḥes i wakken hat ad d-nelmed kra deg wayen i aɣ-d-yenna. Nessaram di Sidi Ṛebbi a ɣ-iɛawen wakken ur neḍḍeya ara lweqt axaṭer lweqt ɣlay aṭas. Nessaram di Sidi Ṛebbi a ɣ-iɛawen a nili dayem d widak i d-ittḥararen. Amin. Amin a gma-tneɣ Yis.
Amin a gma-tneɣ Ṛebḥi ɣef wawal-agi-inek aneggaru. Tanemmirt-ik tameqqrant ɣef wawal-agi. Nessaram akka d-nniḍ akka gma-tneɣ Ṛebḥ d ayen ara D ayen aɣ imudden afud i wakken, ala Rebbi i yezmren aɣ yefk afud, aɣ yefk tazmert i wakken a neḥkem deg yiman-nneɣ, i wakken a nili seg widak i d-ittḥerriren, yeɛni d imaslaken, c'est des conquérants.
Ihi, aql-aɣ newweḍ-d ar taggara, gma-tneɣ Rabeḥ, a k-d-rreɣ awal ar ɣur-k i wakken ad d-ẓalleḍ, i wakken ad d-neḥmed Rebbi ɣef wayen akka i d-newwi akka sagi. Amin.
Amin. Abatnaɣ igenwan, a nḥemmed isem-ik, a nsali di ccan-ik, a nsali di lɛaḍima-k.